Bilşimiz ýaly tehnologiýa gün geçdikçe ulalýar, ösýär we güýçlenýär. Telefonlar durmuşymyzyň aýrylmajak bir bölegi bolup barýar. Bu telefonlaryň gün geçdikçe täzesi we güýçlisi çykmana dowam edýär. Bu wideomyzda sizlere entek görmedigiňiz täze we güýçli telefonlar hakynda gürrüň bermekçi. Wideo başlamankak, wideomyza laýk basmagy, kanalymyza agza bolmagy sizden haýyş etýäris. Tiny Tebir. Dünýäniň iň kiçi telefony diýlip bilinýän Tiny Tebiriň boýy kyrk sekiz millimetrdir. Agramy bolsa on sekiz gram. We nähili kiçi bolsa-da, beýleki telefonlar ýaly dostuňyza jaň edip bilýäňiz we sms ýazyp bilýäňiz. Bu telefonda zarýad edilýän ýer, klawiatura we ses çykýan ýeri. Mikrofony bar. Bu telefon gaty kiçi bolany üçin çalt ýitip bilýär. Şonuň üçin bu telefony täze alan wagtyňyz ýany bilen boýnuňyzdan sallamak üçin ýüp hem berilýär. Lenovo C Plus. Öňümizdäki ýyllarda telefonlarymyzy belki sagatjalak edip elimize dakyp bileris. Lenovo C Plus. Bu telefon edil sagat ýaly elimize dakylýar. Lenovo firmasy bu telefony 2016-njy ýylda halka tanatdy we telefonyň häzirlikçe 70 müň gezek ele dakylyp aýrylýandygyny mälim etdi. Telefon alymlary Bu ekranynyň asla döwülmezligi üçin üç-dört ýylyň gerekligini Lenovo firmasyna aýtdy. Bu telefonyň ýene aýratyn bir ýeri, elimize dakan wagtymyz Günüň energiýasyndan zarýad almagydyr. Lenovo C Plus ýakyn ýyllarda bazarlara satylmak üçin taýynlanýar.

Telefonyň esasy bölegini on sekiz müň megahertz batareýanyň ýer tutýanlygydyr. Şol sebäpli bu telefona kerpiç telefon hem diýilýär. Bu telefonda hiç oýun oýnalmadygynda kyrk bäş gün zarýady dowam edýär we zarýady bolsa sekiz sagatda dolýar. Freedom iki ýüz elli bir Dünýäniň iň arzan telefony bolan Freedom-yň bahasy dört amerikan dollaryna ýakyndyr. Dört dollara satylýan bu telefon, beýleki telefonlar ýaly siziň ihtiýaçlaryňyzy garşylap bilýär. Oýunjak telefon ýaly görünse-de, bu telefonyň özüniň oýny, internete we başga-da programmalara girip ulanyp bilýäňiz. Bu telefony diňe Hindistanda tapyp bilersiňiz. Freedom firmasy hindi halkynyň hemmesiniň telefony bolmagy üçin bular ýaly arzan baha satýar. Eger bu telefony almakçy bolsaňyz, bu telefony alan wagtyňyzyň gutusyndan iki ýyllyk güwänamasy bilen bile satylýar. Project Era Era aslynda bir proje telefondyr. Eranyň asyl niýeti telefon zyňyndylaryny tebigatymyzdan azaltmakdyr. Bu telefonlar bölek-bölek parçajyklardan ybaratdyr. Bu parçajyklaryň her haýsy bir işi ýerine ýetirýär. Bu telefonyň önümine iki müň on ikinji ýyldan bäri üstünde telefon alymlary işläp gelýär. Her telefonyň arkasyndaky parçajyklaryň biri Döwlen ýagdaýynda täzesini alyp ýerine goýup ulanyp bilýäňiz. We siziň üçin täze telefon almagyňyza hem gerek galmaýar. Project Era satja çykarylanda beýleki telefonlar ýaly biziň ihtiýaçlarymyzyň hemmesini garşylap biljek. Project Era iki müň ýigrimi birinji ýylynda bazarlara satylmana çykaryljak.

Cat S altmyş Bu telefon dünýäniň ilk termal kamerasyny, ýagny gije görüşli kamerasyny çykaran telefondyr. Özüniň yssa, sowuga daýnyklygy bilen dünýäniň iň berk telefony diýlip bilinýär. Bu telefon bäş sagat suwuň aşagynda galyp bilýär. Bu sebäpden suwuň aşagynda hem kamera wideo çekip bilýär. Cat firmasy çykaran telefonynyň iki metrden ýere gaçanda-da telefonyna hiç zat bolmajaklygyny aýdyp iki ýyl güwä berýär. Moto Z Force Droid Bu telefonlar beýleki telefonlardan üýtgeşiklik ýeri üç gapakdan ybarat bolmagydyr. Birinji gapagy telefonyňyzyň arkasyny üýtgetýär. Ikinji gapagy siziň telefonyňyzyň has gowy ses çykarmagy üçin ulanylýar. Üçünji gapak bolsa telefonyňyzyň has güýçli surat düşürmegi üçin dakylýar we bu dört ýüz altmyş megapiksele çenli çekip bilýär. Uçýan telefon LG 505 by LG. Elbetde hemämiz telefonlarymyzda wideo, film, aýdym zat diňleýäris. LG firmasy biziň gözümiziň hereketine görä uçýan telefon çykarmana başlady. LG 505 siz ýatan wagtyňyz ýokarda siziň gözüňiziň hereketine görä hereket edip Film, wideo görmegiňize kömekçi bolýar. Galyberse-de bu telefon oýun oýnan wagtymyzda telefonymyzyň gyzmagynyň öňüni hem alýar. Bu telefon üç-dört ýyl soň bazarlara çykarylmagyna planlanýar. Falcon Supernova Pink Diamond iPhone 6. Falcon zergärçilik firmasy we iPhone firmasy bilen birlikde dünýäniň iň baý adamlarynyň isleglerine görä telefonlary çykarmana başladylar. Telefonyň arkasyna almaz ýaly gymmatbaha daşlary goýup berýärler. Telefonyň bahasy 95 million dollar. NTT Docomo KE One L. Ýaponiýanyň telekommunikasion firmalarynyň biri bolan NTT Docomo firmasy bäş nokta üç millimetrim galyňlykdaky dünýäniň iň inçe telefonyny çykarmany başardy. Bu telefon siziň kredit kartyňyzy salýan jübiňize hem sygyp bilýär. Bu telefonda diňe jaňlaşmak we sms ýazyşmak bar. Motorola Razr Motorola telefony bilşimiz ýaly iki gatlanylýan bir telefondyr. Motorola birnäçe wagtdan soň özüniň täze telefonyny iki müň on dokuzynjy ýylda halka tanatdy. Bu telefonyň aýratynlyk ýany öňki telefonlary ýaly ikä gatlanýar, ýöne ekranynyň birleşik bolmagydyr. Motorola Razr öňümizdäki birnäçe ýylyň dowamynda bazarlara satylmana başlanjak. Motorola Razr haçanda ikä gatlanynda kamerasynyň ýokarsynda mini ekran ýerleşdirilipdir. Bu ekran haçanda biz telefona gatlan wagtymyz aýdym, jaň, sms we başga bildirişleri bize habar etmek üçin ýerleşdirilipdir. Motorola firmasy Motorola Razr ýaly başga telefonyň üstünde işleýändiklerini duýurdy. Chain Kong H2 Ýaponiýada çykarylýan bu telefon dünýäniň iň akylly telefony diýlip yglan edildi. Bu telefonda ýer alan lazer yşyklarynyň kömegi bilen bazarlarda, magazinlerde biziň alýan azyk harytlarymyzyň saglygymyz üçin ýarawny bize bilip berýär. Bu telefon öňümizdäki ýyllarda bazarlara çykarylmagyna planlanýar.